Seret indi. Öňe galýar maşynyň. Indi gitdik seret. Nätdi? Hakykatdan hem nätdi? Silteledi gowy. Gowy. Men ýatjak. Röwşen, dawa. Etmeli hereket, hereket, hereket, hereket, sen durma seredip, seredip, seredip, seredip, etmeli hereket, hereket, hereket. Essalawmaleýkim millet, siz bilen bu gün Nowruz. Täze wideomyza hoş geldiňiz. Bu gün siz bilen maşyny obzor etýäs. Pa pa pa. Aý sen-ä gaty kän hereket etýäň, ýör Nowruza gidäýerlaý. Bolýa sorry indi etjek däl baba. Näme gerek däl bolýa. Karoçe adamlar indi bir hilem boldumy adamda höwesimi böldüň-aý karoçe kimem bolsaň sen gara maňa gara Nowruz kerkilidir. Okey? Ýok bize Nawruz gerek. Sen şuň bilen näme etýäň indi oňuşýaň. Garaz adamlar häzir nirä geldik Nawruzyň öýüne geldik. Bu gün Nawruz dealershipde täze maşyny obzor etýäs. Haýsy maşyny obzordygyny özünden sorarys. Ýöne häzir maşynlar näle Göresiňiz gelýän bolsa, ine bärde bir Jaguar du XJS. Aňyrda-da bir Jaguar garany görýäňiz dämi? O taýda-da bir Jaguar du. Hany şolam bir neme. Soň bärde ýene näme maşyn bar? S-Class bar. Ýene-de bir maşyn Lexus bar. Muny tanamaýan ýokdur. Men iki iki wideo bäri görýän uje ýa Nawruzyň wideolarynda. Diňe şuny reklama edip geçýär. Şundan başga maşyn ýok ýaly kal budda. Satjak bolýar, onam satyberenok. Şoň üçin aýtýar-aýtýarynda adamlara sokjak bolup otyr. Birem Corvette bar bärde. Ýani Aý bor men men men gürrüňim däl a bular ýörüň gitdik a Nowruz Nowruzyň öýüne gel girip görelena. Öýdem ýaman howa sowuga. Öýdemika. Oo Röşenjan näle gowma? Bana. Adam adam. Ben näle gowma ýagdaýlaňyz? Aý erbetde ýa. Ýagşy. Bu kim? Bu näme? Nirden çykdy bu zat? Ýaňy kamera düşürip otyrdym. Öňümden çykdy hereketli bir ekeni. Nowruz dilershipe geldik diýip durdy. Näme Nowruz dilershipi? Maşynyň hemmesi meňkidir öýtýäňmi? Näme üçin oň ýaly ýok zady bar ýaly gyt görkezjek bolýa? Aýro kimem bolsaň muny Men maşyn review etmäne gelen bolsaň normalny bir zat edeli-ow muň ýalak ýanyňda adam getirip neme edip ýöremek oň. Aý aýraňdan soň aýdaý maňa. Ok. Ýöne içinden hem sypatsyz gelşiksiz men. Näçe oňa ýal diýdi, ýaman gruba oglan ekeni, göde ekeni abi. Ýa, indi. Indi näme indi? Men abzor edýän, sen hem gitmeseň bolanok. Git. Ýok, men etjek geldi. Ýoka men men sizlere goşulyp bir obzor edesim gelýärdi sizden men gal men Nawruz meň halypamok men dawnodan bäri yzarlap ýören oglanymok menem galaýyn indi. A bize hereketli adam gerek däl a. Şaýt! Bolýa. Bolýa. Men men size galdym indi. Menem öz kanalymy açýan, menem özüm galbalýan size. Okey. Näi. Eh. Eh. Yani kabutta diňe sizler youtuber. Garaşyň entek. Men bar a.

Ýene de bir gezek salam aleykum. Waleýkim salam, aýyrdyňmy ýaňkyny? Aýyrdyk, aýyrdyk. Ýaman üýtgeşik adam eken-ä. Hany, ýör onda, bu gün başlaýasmy maşyn obzor wideomyza? Okey. Essalawmaleýkim millet, siz bilen hakyky Nowruz däl, Nawruz geldi. Birazjyk nastroýeniýam gowy, çünki Seattle diýarynda bular ýalak güneşli howa görmek birazjyk kynra. Muzda men söz berdim, konkurs etjek diýdim we birine priglaşeniýe çykaryp berjek diýdim. Soň adalatly bolmagy üçinem näme maşyn etsemkäm diýip gaty kän pikirlendim. Häzir kommentariýada bir topar maşynlar geljegini bilýärdim. Häzir men şoň ýazylan kommentariýalaryň tersine edip ýok maşyn saýlamagym adalatsyz bolýardy. Onam etmek islemedim. Şonuň üçin meni öňden bäri yzarlap ýören hakyky ýani muşdak diýsem birhili söz bolar, followerlarym diýeýin, yzarlaýjylarym bilýändir TikTokda öňden bäri Sebäbi men birinji günden bäri diňe şo bir maşynlary görkezýän Turo barada, şu neme maşyn arenda edilýän priloženiýe barada gürrüň berdim, hemme maşynlarymy ýuwup aýdyp berýärdim. Şo şo maşynlary görkezdim. Şoň üçin şo maşynlardan gitmegi makul bildim. We bilinýän maşyn, her kimiň kellesine geljek maşyn. O maşynym nämemi?

köp adamlaryň kellesinde her hil soraglar bolup biler adamlar. Men diýdim ýani gizläp başgaça üýtgeşik zat eden bolmaýynda adalatly bolmak üçin öz elimdäki zatlardan giden diýdim. Şonuň üçin Iň gowy wariant meň pikirimçe S Class boldy. Garaz şu maşyn diýemde men size şuň bilen birlikde Tura baradada gürrüň beresim gelýä. Näme üçin? Sebäbi arenda berilýän ýer Tura men şu maşyny Tura berýän arendada we arenda berýän şony. Soň häzir daş töweregini aýlan ýagdaýymyzda bir topar döwük ýenjikleri ýa-da çyzyk ýerleri kändir soň aý Nowruz maşyn sürübilenok eken diýen gürrüňe gelmesin diýjek bolýan. Şoň üçin habardar boluň. Görýän zatlaryňyzdan maşynyň ýagdaýy alnan ýaly ýagdaýda däldir. Dowam etýäs. Maşyn näme? S bäş ýüz altmyş, iki müň on sekizinji ýyl, four matic, four matic, dört çekerli bolýar, bilýändirsiňiz, iki müň on sekizinji ýyl. Maşyn AMG paket, ýöne motor AMG däldir. Prosta AMG paket diskalary meselem ruly zady diýdi içine giren ýagdaýyňyzda dizaýny AMG paket ýöne özi AMG däl. Şoň bilen dowam edeliň. Men size bu maşyn barada gürrüň bereýin. Men size bu maşyny sürübem görkezeýin. Ýöne bu maşyndan üýtgeşik zada garaşmaň. Ýani sport maşyn däl bul. Betinden uçar ýalyk maşyn däl. Etýämi etýä, gaty çaltam gitýä. Ýöne men size bu maşyn bilen birlikde aslynda maşynyň güýji däl-de, men size lýuks görkezesim gelýär, men size komfort görkezesim gelýär, düşündirip bilýänmi? Çünki men şu maşyny sürenimden bäri, men diýdim, başga maşyn maňa ýana hiç hili keýp berenok, hezil berenok. E, bu maşynyň özi aýratyn bir neme-dä, içine gireňde hakyky komforty duýýaň. Geliň, men size görkezip başlaýyn indi bir-birine nämeler. Iň adaty bir zat, prosta ýakynlaşan wagtyň maşyn açylýar, aýnalary, Bokowoýlary bärä basýaň, ýapylýar, dogry dälmi? Görşüňiz ýaly maşynymyz sedan, dört sidenýaly. Içiniň, daşynyň reňki gara, içiniň reňki biž, ýagny kül reňk diýeýinmi, bir hili ak bilen külüň garyşymy, biž bolup gidýär. Moloçnyý. Moloçnyý bir reňk, hawa, wo, wo. Indi dowam etýäs. Diskalary AMG paket. Beýleki diskalar gaty nemedir, men be prostoýlaryny gördüm. Olar kän halamok. Şonuň üçin bular birazjyk owadan görünýär. Bärden gelsek, nemeleri, faralary multibim, ýani gowy tarapy ýolda gidip barýarkaň, şeýle bir Açýa-da, hä? Çyralary awtomat açýar we nemäni görüp bilýär? Öňüňi has gowy görüp bilýär. LED laýtlary has güýçlüdir bularyň, faralaryny men gaty halaýandyryn. Iň gowy görýän zadym hem şu taýda ýakynlaşdyryp görseň, gök çyralary bar-a, LED, multibeam diýilýär-de şulara. Ýaman owadan görýän-de, şuny meselem BMW-lerde-de görýän köplenç. Ýöne, hawa, Grilleri üýtgedi. Iki müň on sekizinji ýylda S-Class-yň grilleri üýtgedi. Iki müň on ýedide eýýäm başga griller bolup gitýändir. Indi men size ýaňydan bäri diýjek bolýan zadym şuldy, gel, seret, görýäňizmi, Chrome-yň bir tarapy bardyr, beýleki tarapy ýok, görýäňmi, bütinleý hiç zat ýok, splaşnoý. We ýakynlaşdyryp görseň, şu taýda bir topar çapyklar bar, çagyl degen ýaly. Bular neme däldir, kir däldir, adamlar. Bular maşynyň reňki ýok, ine. Görýäňmi gidendir maşynda reňk galan dä çünki men adamlary şuň ýalak bir nirden sürýäler bilemok ýany garagumda sürýän ýalaklaý şolar ýalak edip sürüp gelýärlerde reňkini gaçyrypdyrlar meselem arenda bermegiň erbet taraplary şul aşaňdaky hromlar ýok gitdi indi men özüm goýmaly ýenede bärlerini reňkletdirmeli karoçe bildigiň bamperi çalyşmaly dä men şu taýdan indi ony geçeli Ine kliýentlere berip goýberýäň, özüniň maşyny däl, isleýşi ýalyk edip sürýär, yzyna getirip berýär. Puluny yzyna alyp bilýänmi? Hawa, alyp bilýän. Ýöne nemedaňaw, birinjiden-ä puly yzyna almak kyn, ikinjidenem isleýşiň ýaly pul berenok. Meselem, şuň bahasy diýeli, diňe hromyň bahasy, hromlaryň bahasy dört ýüz dollar. Dogry dälmi? Men şu dilerşipden aljak bolamda, maňa berýän puly Turonyň iki ýüz dollar diýýär. Biz başga ýerden tapyp bilýäs diýýär, marketde, zatda diýýär. Puluňy ýitirip otyrsyň-da ortada. A men başga edibiljek alajym ýok, çünki men maşyny tura düýp aldym, häzir aýlygam berip oturan pulum bar. Men muny maşyny yzyna tabşyrsam, gaty erbet ýitgide bolýan. Ýagny minimum, minimum diýen ýaly-ak ýigrimi bäş müň dollar minusa düşýän. Şoň üçin edebok. Araňyzda arkama telefonyň arkasynda ýa-da kompýuteriň arkasynda diýýän bolup biler. A näme üçin onda maşynysatanok, aýyraňok? Dä, kredite alnan maşyn adamlar. Men alyp-da göni ýok edibilemok. Şoň üçin Bary bilen oňuşmaly bolýar. Dowam etýäs. Görşüň ýaly karýerlerde kameralary, displeý datçikleri bardyr bärde öňüne neme eder ýalyk. We S-Class-yň iň gowy görýän taraplarymyň biri bul däldir. Bul prosta oýnap bolýandygyny görkezjek bolýanda üstüne otursaň Rolls-Royce-yňky ýalyk bir wideo bar-a, şyk şyk şyk girýär, oň ýaly däl. Custom security try to steal that emblem. Şoň üçin muň üstünde otursaňyz eplenýär ýöne işat bolanokdyr. Indi iň gowy görýän taraplarymdan biri şu maşynda, ýaňky diýşim ýalak, saňa şu komforty berip bilmek üçin S-Class näme etýär bilýäňmi? Maşynyň şu taýynda, ine seret, sensor bardyr, kamera bar. Ine şu taýda kameralar bar. Ýagny lobowoýda kamera bar, datçik näme etýär? Kamera öňdäki çukurlary görüp başlaýar. Öňdäki çukurlaryň nirede bardygyny bilip, e, maşynda-da ýörite näme goýýarlar? Air suspension näme bolýar öýtýän şol e, gidrowoý e, amortizatorlar. Ýalňyş terjime etýänem bolup bilerin adamlar bilemok men çünki Türkmenistanda maşyn barada hiç bir pikirim ýokdy diňe brend diýen zady bilýärdim men bärä gelip maşynlary soň soň öwrenip başladym onam öwrenemde eýýäm iňlisçe öwrenýänime ýani meni nemede oturmaň ýazgaryp oturmaňda sen näçün diňe şular ýalak iňlisçe gürleýäň zatda çünki bilýän zadym şol şonuň üçin garaz diýjek bolýanym näme etýä maşynlar howada bilýäňmi aşaga düşürýär amat zatlaryny şuňa gidrowoýdyr meselem meň bilýänim hydrolik saspensionlar ýa-da air suspensionlar diýip geçýär. Garaz etjek bolýan, diýjek bolýan zadym şol. Kameralar öňdäki çukurlary görýär. Şoňa görä öňünden nämäni ýaňky amortizatorlary işletdirip başlaýar. Öňünden bilýär-de, şoňa görä meselem sen düşjek wagtyň çukurlar şeýle şeýle şeýle işläp başlaýar-da, sen çukura geçen wagtyň komfortly ýumşajyk geçip gitýäň. Men ynanaýyň, gaty kän maşyn sürüp gördüm. Gaty kän maşyn bilýän, gaty kän maşynlary gördüm. Hä edil Rolls Royce zat diýmäýin, olar ýaly olaryň komfortyny göremok ýöne e şu her men kelläňize gelip biljek her ýagny has gymmat maşynlara geçmedigiňiz süreje şu maşyn meň pikirimçe iň ýokarda galýar. Meň özüm şahsy pikirim. Näme üçin diýenize häzir birlikde giden wagtymyz görersiňiz nälik rahatlygy duýýaňyz. Dowam etýäs. Ýaňky kameralary aýdyp berdim. Daşardan ultrawioletiw yşyklar ha neme düşmez diýýärler. Aýnanam neme şoňa görä etýärler. Ol bir panoramasy bar bilýäňiz ýokarda panorama diýýän. Çünki häzir içinden gowja görkezjek. Çünki öňünde-de biri bar, yzynda-da biri bar. Panorama diňe lýuk däldir. Serediň Maşynda indi näme zady bar? Esasanam gyzlar üçin has gowy bolýar. Erkeklerem ulanyp bilýär, elinde bir zatlar, goşlar, zatlary bar bolsa, ýöne meselem gyzlar şopinge gidip gelenden soň göz öňüňe türker, ellerinde bir tarapda Chanel, beýleki tarapynda Gucci, birinde Louis Vuitton şeýdip gezip ýör. Luiz Wittin bilen gezýärler welin adamlar. Soň geler-de meselem, Äh, açybilemok diýýär. Hiç zat gerek däl. Ine, açyldy gapy. Boldy, aldyň, nemeleriňizi goýduňyz. Aýallar, gyz maşgalalar, erkekler, size-de diýýän, eliňizde bir topar goş bar bolsa, aýalyňyz aňarda diňe morožnijik iýip gelip otyr diýip pikir edigiň. Senem hemme nemelere, sumkalara daşap otyrsyň günde. Açyp beräýem diýip bilmeýäň, çünki häzir diýen badyňa gelmän goýber-de, şonuň üçin oň nastarenýasyny bozubilmeýäň. Şeý diýip açýaň, boldy. Goýduň zatlaryňy. Ýene näme bar? Bärde ýörite şoping üçindir ýa-da başga zat üçindir bilemok, özüniň korzinkaçygy bar. Şonuň içine salyp goýup gidibilýäňiz. Bilýändirsiňiz her kimiň eýýäm neme S-klass diýmäýin, Mercedes wapşe zapaska goýanokdyr. Şonuň üçin hiç zat ýok, zapaska zatlary goýamok. Men hem içine antifriz goýýan belkim gutaran ýagdaýynda zatda diýip. Ýeri ulumy? Ýok. Beýleki maşynlaryňky ýaly uly däl. Meselem, geçen näme maşyn edipdik? Charger-mi? Arkasyny ony görmedik. Ýöne Meň gözümde S-klasyň arkasy olar ýaly uly däl. Ýöne gowy taraplary meselem şuňajyk setkajyk zady edip goýýarlar eken. Nämä ünsüňizi çekesiňiz gelýär? Bilem adamlar tura diýende ine serediň näme ýagdaýlara getirýär. Gel bir zat görkezjek. Meselem sen adam ow adam käwagt görmän bilýäň. Egerde sen şony turada aýtmasaň onda olar kabul edenoklar sen şony surata almaly. Olary ugratýaň, olar kabul etýärler, ondan soň görkezmeli. Sen maşyn gije alyp gitdi diýeli. Sen şony gije nähili gezip gören ýagdaýynda-da, mikroskop bilen gören ýagdaýynda-da, seň gözüň görmeýär şony gije adamyň diýen ýagny. Muňa seret, meselem, adam maşynymy getirip berkitdi, aýnasy şu taýy neme, döwükdir. Men şuny bilemokdym, görübilemokdym. Indi şu maşynyň lobowyny, e, şu arkasyndaky aýnany çalyşmaly, full çalyşmaly bolýar. E, Men gynanýan şuň üçin meselem, men pulunam alyp bilmedim. Prosta döwüldi maşynyň. Ýene-de gel bir zat görkezeýin. Muňa seret. Üstünde oturypdyrmy, ruçka bilen çyzypdyrmy, açar bilen çyzypdyrmy, hemme ýer çyzyk. Şu maşyny alamda göz öňüňe getirip görüň adamlar, täzeje maşynka. Indi muňa seret. Görünýärmi çyzyklar? Gel bäri tarapdan görkezseň has gowy görnüp biler. Ne, çyzyklara seret. Men ýene-de näme görkezjek? Gel, gel. Gel diňe ol da. Ne bärdäki çyzyga seret. Bu çyzyk maşynyň çyzygydyr. Ol näme dä. Muny daşynda polna bildiňiz hemme ýerini kraskalamaly, täzeden aýlap geçmeli. Gel men ýene bir görkezeýin. Diskalary serediň, gyralara urýarlar. Ine muňa seret, diska polny ýyrtyk, düwük. Şu maşynyň hiç ýerinde hiç zadyny men eden däldirin. Gel, gel ýene-de görkezeýin. Bu diskalara seret. Bärdäki diskalara seret, ine. Çyzyk. Hemme ýerleri görýäňmi? Çyzyk ine, urlan. Bärleri normalny. Bu diska iň normalnysy şu. Erwedi. Muňa seret. Hemme ýeri sploşnoý, polny ýolukly, gyrlan. Maşynda diska galmandyr-ow. Alyp bolanok. Şuň pullaryny alyp bolanok meselem. Gel. Ine, görýäňmi? Çyzykdyr. Ine muňa seret. Muňa ýyrtyk daže o pokrişka. Pokrişka ýyrtyk. Ine şeýdip getirýärler-de adamlar. Sen hemme zadyň puluny alyp bileňok. Aý, şol garşyňdaky priloženiýe saňa bermejek bolup, Strahowkasy, meselem, men iň gowy strahowkany goýýan. Men ýüz dollara maşyny goýýan bolsam, altmyş dollary menki, kyrk dollary onuňky şo derejede işleýän, altmyşa kyrk işleýäne welin iň gowy strahowka mende. Şoňa garamazdan puly almak, Aman Tüýliniň ajaly. Alyp bolanok. Dowam etýäs. Ol bul meň derdimle ýokardaky akulajygy bar. Näme üçin? Bulary karbon fiberlary çalsaňyz has owadan görüner maşyn. Ýöne sport maşyn däl diýşim ýalyk muň özündäki bar bolan nemeler has gowy gelýär. Indi serediň näme bar. Ýakynlaşdyr gel. Prisoska bar. Aýallary aýtýandyr aýallary ýene-de bir gezek serediň maşyn ýapaňyzda şeýdip aňryk tarapa geçirmege gerek ýok-da, prosta özi awtomat ýapylýar. Şoň ýaly maşynlary alyp beriň, aýalyňyza-da öwrediň. Gel indi maşynyň içine gireli, men maşynyň içini görkezeýin. Bu maşyn näme etýär, adamlar, size, men size aýdyp bereýin. Dörtlük motor, dört litr motor, sekiz silindr, Dört ýüz altmyş üç at güýji çykaryp berýär. Dört ýüz altmyş üç gaty uly zat. Maşynyň agyrlygy, gaty agyr maşyndyr bul bilýäňmi? Ýöne şoňa garamazdan gowy çykarýar. Noldan altmyşa çenli näçe sekuntda çykýandyr öýtýäň? Maşynyň ululygyna seret ýöne. Üç nokat dört sekuntda çykýandyr. Dört ýüz altmyş üç at güýji çykaryp berýär size. Silindr o men bärini açyp görkezip bilýämi indi seret motoryna. E bärde görer ýaly üýtgeşik zadam ýogam ekendäý. Men pikir etdim bir goja zat bardyr diýdim. Ýok, bolýa. Ine size maşynyň motory, ine size maşynyň obzory. Ine başga üýtgeşik zat ýok muň aşagynda kapodynda görer ýaly. Hä, gowy tarapy Neme hidrolik ýenede nemeleri bardyr görýäňmi? Galdyrýandyr, tutýandyr, aşagyna alyp goýup bu demirin galdyrmagyňa gerek ýok. Ýenede ýaňky ýaly howada şeýle hidrolik. Let's go. Muny galdyralymy ýa-da düşürelimi? Näme diýýäň? Şeýdip dursunmy? Indi serediň, içiniň reňki molosnyý owadanja reňkdir. Birem podweskalar şu taýlaryna meselem tahtadan ýetýär. Welin original çyndaky bir hili tahta meňzeýär. Hany meňzetjek bolýaryn şu taýlara. Indi içini görkezeýin. Hemme ýeri halydan. Men bärde neme goýdum, kožanly neme-de. Ýöne özleri asyl halydan bolýar. Nemeleri. Içini display zadyny häzir içerden görkezjek men size. Arkasyny görkezeýin indi. Dowam etýäs. Ýene deňki diýşim ýaly muňa serediň zanaweskalary bardyr. Bular zanaweskalar beýdip el bilen neme edilenokdyr. Awtomat göni düşürýäň aşak ýokary etýäň. Maşyn häzir ýakylmadyk şoň üçin görkezip bolanok. Ýöne meselem sidenýalary munda üç sanak bardyr. Beýleki maşynlarda diňe öňlerinde bolýar dogry dälmi? Memory seatler ýagny ýadynda sahrenje eder ýalak. Meselem siz Üç sany adam oturýanasa üçsinem sahraýyn edip şoň bilen oturyp näme edibilýäňiz. Indi näme görkezjek bolýan serediň. Arkasam full ýenede halydyr. Aşaklaram haly men bärdäki kowrikleri aýyrsam görkezeýin. Aýryp oturman ýöne ine hemme ýeri full haly bolýar bularyň içi. Gowy tarapy bärem meň ýüzüme meňzäp duranda agzy şeýle açykda gülýär. Näme bar arkasynda? Zarýadnik goýar ýalyk. Özem type C. Uuu häzirki döwür üçin ýyl çykanda serediňä ýyla. Näçinji ýylda çykdy? Iki müň on sekizinji ýylda çykan maşyn iki müň on ýedide çykaryldy diýip pikir edäň siz şunda type C neme zarýadnikleri goýup durlar. Indi düşürýäs gelýäs bärä eliniň aşagyna arkada oturan wagtyň şeýle bir rahatlygy duýýaňyz. Seret onda. Men otyryn-a şeýle. Dogry dälmi? Muňa seret bu rahatlyga seret-ä men ýatyryn. Diňe bu rahatlyga serediň indi. Eliňä şeýle goýubilýäň. Bäri tarapynam ýapyk görkezeýin. Zanaweskalary diýşim ýaly awtomat. Göni basdyň, düşýä. Hä. Muny galdyrýaň. Aşagynda bir ýer barmy? Doly ýer dogry dälmi? Näçe goýar ýalyk diýjek diýseňem muny basdyň. Nemeleriň du, içejekleriň goý goýasyň gelse goý goýasyň gelse goýma. Şu taraplarda bir ýerden basýaň. Okey. Indi bärde bir goýar ýaly ýeri bara. AMG package bolany üçin bärde ýene-de holodilnik ýaly bunu holodilnik edibem üýtgedibem bolýar. Bärine ýöne ýene-de goýular ýaly ýeri bardyr görýäňmi içiniň ululygyny. Dowam etýäs. Podushkalary bolmalydy. Ine görýändirsiňiz şu taýlarda basylýan zady bar-da. Ine meselem yza öňe aýtýaňyz ýöne asyl bularyň özünde podushkalary bar. Ogurlandymy, birine berdilermi? Dilerşipden satyn alan wagtym men alamda ýokdy. Gyzlar, gyzlar. Iň gowy ýerini görkezeýin size maşynyň gel. Seret onda. Hemme ýer ýokarsyna seret, hemme ýer haly omunyň o. Keýp alýaň o, hudaýy bar maşyny şeýle ellän wagtyň bir hili oýnap oturasyň gelýär. Ola bir, hä? Maşyn dura durmuş halydan ybarat. Gyzlar siz üçin. Diňe öňde bar. Dogry dälmi? Eý men meýkapymy deýin ýüzjagazymy get ready with me ýolda gidip barýaň tiktok çekesiň gelýämi ýutub çekesiň gelýämi get ready with me girls serediň uuff uuuuu özem yşykly Nawruzjan saçyňy bu gün gowy aldyrdyňmy ýok parikmaher bu ütük goýberdi seni zyýany ýok produkt alýaň saçyňy oňarýaň gowja bolýa ine Iki tarapynda-da bardyr. Ine S-klasyň gowy, indi men komfort diýende şoňa düşünýäňiz dämi adamlar? Siz bul maşyndan performans garaşyp bilmeýäňiz, ýagny moşni gitmegine garaşmaga gerek ýok. Tagan berlen güýç, ýöne diýjek bolýan zadym, maşyn diňe size komfort berlen. Gyzlar ýatymy, erkekler ýatymy arkadaş, şeýle bir rahatlyk bar, meselem aýagymy uzaltýan-a, näçe eden ýagdaýymda-da nemeler du. Indi kostýum goýjak bolýaňyzmy, ýygyrt bolmasyn diýýäňizmi? Ýedi ýüz ýetmiş ýediler. Bular siz üçin kostýum üçin aýda asýan. Iki tarapynda-da em maşyn, emma maşynlarda-da bardyr tagam-da. Indi ýene-de bir plýus diýjek bolýanym. Ine, tura bermegiň ýene-de bir erbet tarapyny gel görkezeýin, bära seret. Aýagyna birinjiden gowy depýärler, hemme ýerleri ine çyzyk, depik. Görýäňmi, ine bärini meselem ýyrtypdyrlar, emma bir zad-a bolupdyr-aý. Ol bir, indi bära seret. Bärinem döwýärler. Men meselem şuň puluny alybilemok ölemde-de. Sebäbi men diňe şu plastmas çalyşmak üçin diýeli men etdiribilemok-da oň ýalyk zat. Dilerşipe barýaň welin oň ýaly zadymyz ýok diýýär. Bütin nämäni çalyşmaly diýýär. Onam etmeýärler turankylar. Indi meselem şeýle bir zat bar. Bu maşyn size komfort berjek bolýar-a dogry dälmi? Lýuks berjek bolýar. Näme etýär size şuny diýýär. Äý seret jigim jan diýýär. Lýuboý ýerde otur, lýuboý zady kontrol edäý diýýär. Men Passažirde otursamam, sürüji bolup gelsemem, woditel bolsamam, nirde oturan ýagdaýynda hem zat kontrol edip bilerin. Seret indi. Indi şu knopka basýan, şu taryplaryny görkezeýin displeýde, nemelerine, kontrollerine. Sag tarapdakyny basýan, bäri üýtgeýände. Men Röwşeniň öňündäki nemäni üýtgetjekdirin, sidenýany. Polny epikleýän. Aýagymy uzadyp ýatjak men şoň üstünde. Düşündirip bilenmi? Ine, öňe itýän, serediň. Indi Röwşen, sen öňüň nälik bol açyldy. Ve oturan bir adam hökmünde göz öňüne getirip görsen şu taýda. Polny aýagyňy görkez nälik uzalýandygyny. Indi görýäňiz näme adamlar? Oturan ýeriňizde her kim nemeler edip bilýäňiz. Indi gel bäri ýene-de dowam etjäs nämeleri görkezeýin saňa. Hmm. Dur, muny aýyrmaly bolýan birinji. Okey. Muňa basýan, Maşyn götüňi gyzdyrýar. Muňa basýan, maşyn götüňi sowatýar. Ikisini birden basýaň, näme etýändigi belli däl. Ikisi birden gelýär. Köşeş, köşeş. Ine. Hem sowadyp gyzdyrýar-da, soň mylaýym bir zada gelenok, şony-ha bilýän men. Member seat-ler bar. Üç sanak bärde-de, men özümkini sahalaýynça etdim. Basýan ene, seret. Meselem, ýatasyň gelen wagtynda başga bir zat edip goýýan, bir zat, e, süresiň gelen wagtynda bir zada basyp goýýan. Hemmesi üçin meňkide öz aýratyn taýyny dur. Meselem, käwagt keýpim gowy bolýar, gaza basyp uçasym gelýär, oňa basýaň. Rahatlasyň gelýär, polny arka ýatyp, hemme ýerini görüp bolýar-da, oň ýaly bir zadam edip bolýar. Dowam etýäs. Indi gel, men saňa iň gowja zatlaryny görkezeýin maşynyň içindäki. Şu kolonkalary görýäň dämi? Burmester kolonkalary, aňyrdaky munş kolonkalar. Şu kolonkalaryň özleri bar ikisi. Seň söýgüliň goýýan iki sany silikondan has gymmatda. Habaryň bolsun diýjek bolýan-da. Häzir men size şeýle bir ses açyp berjek, ýüregiňiz ýarylýar. Eý, oň gatylygy, oň owadan çykyşyny, ýumşaklygyny göräýiň-de o sesiň näledigini. Dowam etýän. Indi Bärde adaptiw kruz kontroller bar. Hä, men size bir zat aýdaýyn. Adaptiw kruz kontroly S-klasyňky beýleki maşynlaňkyny entek bilemok, ýagny kän barlap görmedim, ýöne S-klasyňky meň pikirimçe şu wagtlykça subýektiwnyý aýtýan iň gowusymyka diýip pikir etýän. Näme üçin? Trafikde durýana kruz kontroly açýan meselem, maşyn yzyndaky maşyny yzarla diýen palka goýýan, näçe palkalyk ýer goýsun, şuň ýaly bir metr, iki metr, üç metr. Goýup goýberýän arasynda meselem bir metr ýakynlykda bolsun trafikde özümem wara şeýle gidip ynanaý şeýdip aýagym pon özümem yza berende şeýdip ýatyp goýberýän bilýän men şol trafikden ýarym sagat öň çykmajagymy maşynyň özi durýa gaz berýä durýa rulny oňarýa we sen meselem beýleki maşynlardaky ýaly bilýäňiz dämi kruz kontroly goýan wagtyň käwagt arasynda tutup durmaly şeýdip şeýdip durmasaň maşyn nemetýändir Ýoldan çykyp barýar zat etýär. Tur diýjek bolýar-da. S-klasda şolar ýaly problemaň ýok. Maşyn düz gitdigi süreje kruz-kontrolda olar ýaly problema çekeňizok. Şoň üçin ýani iň gowy kruz-kontrollaryň biri diýip bilýän. Bärde açkiňizi goýmak üçin ýerler. Nämäni kontrol etýäs? Indi panorama diýende şuňa geldim. Indi seret panorama. Men açjak şuny. Birinji ýeri açyldy dogrudanam. Indi ýuka açdym şu wagt. Indi muny etýänem welin ikinjisi açylýar. Ana. Ýepýas. AMG package-lerde şunuň reňkini üýtgedip bolýar. Aýnaň reňkini üýtgedip bolýar. Mende hakyky AMG bolmadygy üçin şoňa meselem şu taýda bir knopkajygy bolýar, şoňa basan wagtyň reňki Şu daşardaky aýnanyň görýän gök reňkiň bolýan ýanyk neme has köp gün düşmez ýalyk etýäler. Gynansakda o derejede pulum bolmadygy üçin almadym ýada ýok diýeli. Ýenede klimat kontrol bärde islän zadyňyzy kontrol edip bilýäňiz. Indi iň gowy ýerlerine gelýäs ene Mersedesiň şu taýdaky kontrolleri. Basyp başa bermeli. Ne bärde bir neme bardyr. Ýanky hydraulic suspensionlar diýdim air suspensionlar şuňa basýaň welin maşyn egerde neme ýerleri bar bolsa siz aýdyň. Nä seret näme diýýä vehicle rising seret. Maşyn şu wagt ýokara galypdy. Üns berýäňmi öňüňe serip? Gördüňmi? Maşynyň öňi galyp durandyr. Araz mesele şu ştaýda. Siz men senem şu knopka basan wagtyňyz maşynyň öňüni galdyrýardy. Eger-de bir çukur ýerler barsa ýa-da maşyny meselem bir ýerden geçirjek bolsaňyz, şoňa basan wagtyňyz galýar. Yzyna basýan maşyn yzyna düşýä. Ýagny kadrolog saspensionlar. Indi maşynda üç sany režim ba. Şu taýda görkezýändir dinamika režimlerini. Meselem basýan görýäň eko mod ekonomiýa bu taýda gaty gidenok prosta maşyny neme gaza näçe köp basaňdada ýumşak gitýä ýöne gaz nemeden alanok rpm bara ga motoryň üýtgeşi basan wagtyň ýuwaşrak gitýä. Ýene-de ýokary gitýäň komfort modda. Basan wagtyň gidip dur gowja sport moda geçýäň. Onuň maşyn uçýar. Bul uje başga bir gürrüň bolýar. Şoň üçin maşynyň režimleri bar bärde. I bärdäki A bar meselem şul awtomat nemäni uçurýar. Nemä geçirýändir. Motorda neme bar? Batareýa bar. Motoryň özünde kiçijik batareýleri bolýar. Meselem neme? Tormoza basan wagtyň ýaňky batareýa geçýärde durýar maşyn öçýär. Bula nebede trafikde duran wagtyň ýa-da gyzyl yşyklarda duran wagtyň şoňa kän wagt gerek bolýar. Tormoza basýaň welin maşyn rezki şo wagtlyk uçup alýar. Soň ýene-de gaza basýaň, täzeden motora geçýär. Bul ýaňky ýaly kän neme topliwa neme ýakmasyn diýip edilýär. Benzin ýakmasyn diýip edilýär. Gitýäs. Şulardan ýene-de nämäni kontrol edýärsiň? Meselem, parkinge basýaň. Hemme ýerlerini görüp bilýän men şoň bilen. Parkinge seret. Basdyma, arkany gördüm. Ýene-de şony görýän, gyralarymy görýän. Islesem, ine. Seret. Öňüme çenli görübilýän da men şu wagt. Öňümem istesem. Öňümi gördüm, indi arkamy gördüm. Görýäňmi? Gyralaryna çenli görýän istesem. Şoň üçin oturan ýeriňde hem zat kontrol edip bilýän. Indi bärdäki ýene-de knopkalary dowam etýäs. Şu taýdak birinjisine basýaň, sideniýe, sideniýe driver seat diýýän meselem näme etýäň? Ýani men tarapdaky we aňar tarapdaky nemeleri, sideniýalary kontrol edip meselem nemeleri oňaryp bolýar. Masažlary bardyr. Diýşim ýaly, serediň indi. Gowy taraplary, munuň nemeleri ba? Hat relaxing back diýýär, arkaňy ötýär. Shoulder, indi bäriňi, ýa kiftiňi, activating massage, classic massage, mobilizing massage. Bular, meselem, özleriniň modlary, et goýberýäň welin özi her hiljek edip etýär. Muňa, muny etýäň welin arasynda dörtde, meselem, aşagyny etýär, soň ýokaryny etýär, soň şeýdip her hiljek massajlary bar. Massaj, podogrew, sowuklar. Göz öňüňe oturyp gör masla eme maşyn gidip duran wagtyň nemeleri bar nälik nemeleri funksiýalary bar we iň gowy görýän funksiýalaryňdan biri meselem bärde baket setem bardyr ýagny giden wagtyň şeýle durýaň maşyn seni gujaklaýar aşagynda meselem aýlanan wagtyň ýene-de s klas şu zady etdiler rul aýlan wagtyň birinji şunda başlatdyrdy öýtýän to toçny ýadymda düşenok ýöne rul aýlan wagtyň ýola bildigiň ýapyşýar aşakdan şeýle neme eden ýalyk ýagny maşyn seň bilen birlikde edil tigir meselem aýlan wagtyň tigir polny maşyn tigir seň bilen birlikde aýlanýara edil lyža giden wagtyň polny hemme tarap birden aýlanýa edil şolar ýalyk maşynam aýlan wagtyň hemme tarap birden seň bilen dört tigirem bile aýlanýady ýola ýapyşýa gowy kontrol üçin edipdirler şony indi o zat bar birem şuň ýalyk zady bar s klasda ýene-de bir zat aýtsak geçen şeýle bir režimleri bar açyk goýýaň meselem neme etýär. Sport mod diýip goýýan welin maşyn pon saňa şoňa görä taýynlap goýýar içiniň reňkini. 53 mi? 53 sanyk reňki bar ýalňyşmasam maşynyň içinde garaňkyda wagty gatowadan görünýändir. Ýani Mercedes ýaly gowy podweskalaryň aşagynda reňkleri etýän hiç kesi ýokdur özüňizem ony bilýändirsiňiz. Soň Ýa-da meselem diýýär, hot relaxing diýýär, masaž diýýär, ýa-da şoň ýalyk, ýaňky ýalyk bir režime goýýaň welin polny hemme adamlar şoň ýalyk nämä getirýär. Maşynyň öz klimat kontrolyny hem şoňa üýtgär. Ýagny prosta režimlerini üýtgedin badyňa maşyn polny saňa görä bolýar. Düşündiňmi? Näme etýär? Arka ýaslaýar seni, masažlaryny berip başlaýar, gyzdyrýar. Şo gyzdyryp otyrka seni masažam etdi goýberýär. Aýdymjagazy oňa görä açanok, özüňiz açmaly bolýaňyz, ýöne reňklerini şoňa görä etýär. Ýani meselem diýeli äňki ýaly görfrendiň gidene gitjek wagtym bir gyz söýgüliň bilen bir ýere bir zatjyk. Olar ýaly režim bar. Ony açjaň welin içini owadan edip diňe gyzyljagaz ýa-da her hiljek bir hili fioletowy reňkler edip goýar ýa. Garaz diýjek bolýanym maşynyň içinde şeýle bir kontroller kän-dä içil otursaňyz ýani haýran galýaňyz. Size ýene bir fakt aýdaýyn. Muny men täze öwrendim. Bir amerikandan öwrendim. Garaz meselem şu taýy konsol bar diýilýä dogry dälmi? A orta açylýan meselem nemeler-dä. Indi muny iki tarapdan hem kontrol edip bilenim. Gördüňiz a? Dogrudan. Bundan hem bastım, ondan hem bastım. Şu bir gezek şun ýaly bir adam kliente satma, muny satjak, satlyga goýupdym da aýyrjak bolup. Bir adam gelýär de diýýär, "Oh, this is bisexual" diýýär. This is bisexual console bar diýýär. Men hem aýtdym, "Näme? Bisexual diýip näme üçin aýtýaň?" diýsem, "Çünki diýýär, iki tarapdan hem açylýan üçin." Düşündiňizmi? Biseksual, ýagny iki tarapdan Hem o hem gyz erkek diýilýär-ä iki tarapdan ýöreýäni üçinem bulara-da şoň ýaly diýilýän eken. Sä iki tarapdan kontrol edip atýaň. Gülüp goýberdim onso taýda diýdim habarym ýokdy diýdim. Mantykly logiçny bir zat aýtdy. Garaz diýjek bolýarym ýene-de muň ullakan içindäkini ýerine seredäýdä. Bärde zarýad goýup bolýar, wireless, Apple CarPlay bar. Men ony açyp görkezeýin size. Apple CarPlay-ymyzy Apple CarPlay başlatdy. Displeýem öňde gaty uly bolup görkezýändir. Gowudyr indi meselem. Seret däli uludyr. Ýaman owadan duranokmy? Neme görkezýän wagtynda. Tak, a, ýadymdan çykdy. Sensorny däl-ä. Meniň BOSFET-i näme üçin işlänokkä diýýän. Sensorny däldir ýöne displeýlerinde görýäňiz dälmi? Eý muny wara gije düşüren bolsadyk wara ýaman owadan bolýatda reňkler aşan daglar häzir gözüňe kän görkezenok sebäbi gündiz bolanda indi ýer diýseň wara S klasda mundan dä mundandyr şonuň üçin meselem ýene gel bära seret cup holderler bar goýýan ýeriňe açaryň şu taýa goýup bolýar kiçijik görýäňmi muny Şuna ýama gowy görýän. Bastym. Ýapylýa. Seredä muňa ýene-de nemeleri. Tahtadan edilen ýalykda şo şo şo şo widi berjek bolýar saňa. Ana bir helelik baý widini berjek bolýar. Maşynyň açaryny aldyň. Özem maşynyň açary täzedir. Öňküsi ýalyk, köneleri ýaly däldir. AMG-digi nirden bilip bilýärdiňiz bilýäňiz, arkasynda AMG logo bolýar. Neme edilen däldir. Bu AMG däl. Prosta AMG package diýişim ýalyk ýa-da AMG nemeleri. Goýduň, ine açaryň seniň. Özüniň ýörite ýer jazy bar. Diana hemme zatlar üçin hem gowy. Ine, bärden hem ýene-de ýeri bar gerek diýseňiz. Bärde bir topar pullar bar. Özleri çykaryp, puluny özi çykaryp berýär. Günde meselem agşam şeýle ýigrimi bäş teňňeler çykarýar. Bilýäňmi, özi maşynyň özi çykarýar şo pullary. Habaryň bolsun, Röwşen. Görýäňizmi? Detalyna serediň, detalyna. Men meselem Bentley münüp gördüm. Bentley-de şular ýaly ortasynda sagatjagaz dur, özüniň gymmatlygyny görkezýär şu taýda. Olaňky meselem firma brend bolup gitýär, brend bir sagat goýýarlar, ýöne bärdäki hem meselem şolara meňzetjek bolup, meselem, özüniň gymmatlygyny goýjak bolýar. Meselem, maşynyň ýene diýişim ýaly dizaýnlary bar, seret, sport, klassik, progressiw. Sporta geçirýäň, maşyn polny reňkem üýtgeýär, hemme zatlar bilen birlikde aşakdaky podweska, bärlerem öňem şoňa görä, seret, indi sport moda geçendir. Indi bärä geçirýäň, ýaňky ýaly klassik moda geçirýäň, bul uje obyçny nämä getirýär? Ýa-da progressiwe getirýäň, men-ä şoňa hiç düşünibem bilemok, o şu zada bar wobşe, şuny halamok şu dizaýnda. Şonuň üçin iň gowy görýänim klassikde yza çykýan, ýöreýän nemeleri etýän. Hä, öňdäki çagalaram şu taýda nämeni görkezip bolýar, meselem giden wagtyň adaptiw kruz kontroly goýan wagtyň şu taýda kamera çykýar. Ýani çaga ýa-da öňden bir objekt çykan wagtynda saňa aýdyp berýär şony. O taraplaram gowy, tormoz zady awtomat özi alýar. Şeýdip, içini jemläp goýaýaly. Ýagny men içini şeýdip jemledim diýşim ýalyk. Hä, arkadaky oturgyçlary görýäňiz dämi? Arkadaky oturgyçlary kontrol edende pony arka ýatýandyr. Reclining seat diýilýär. Arka ýatýar, öňe-de çykýar. Meselem, oň ýaly hemme maşynlarda ýok. Boldy. Men nämäni görkezeýin häzir size? Bärdaky aýnalary kontrol, nädip kontrol edişimi. Indi arka seret. Meselem, iň arka seretsek, zanaweskany ýapjak meselem. Bärden kontrol edýän özüniň zanaweskalary bar, awtomat. Ine. Aldım. Yaptım. Şimdi berdaki görkezeyim size. Aynalara seyredin de. Ine boldu. Hem yerden men şu oturan hem de hem zaten men kontrol etýän. Arkadak oturan biznes klasda oturan başlygy meselem. Aýalyňa diýerler gelniňe gyk goýýaň ol aňarda ýatyp keýpe doty sen bärden kontrol edip berýäň hany aýlajygyny käwagt açan bolýaň zaýatýaň romantika ediberiň. Ýenede ýaňkyýaga serediň ol polny dash bord tagtadan edilen ýalyk ýagny original bir hili obyçny tagta goýýaň a öýüň içinde kuhnýada goýulan ýalyk edilen oňa seret polny aňar tarapa aýlanyp gitýä aşaklary ruçkalary bilen indi seret şeýle görkezýänem welin ýaman owadan durýandyr. Geldik test drive giteli. Ýenede bir gezek näme etýäs adamlar. Howpsuzlygy ýatdan çykaramzok. Birinji remen dakyň, hökman suratda remen dakylmaly. E, nemeler, ruçnikler hem bärde öňe basyp aýrylýan, eliň ýanynda durýandyr. Men bärde, men aýtsam ýalançy bolýan, öz maşynym bolan üçin diňe şu zatlary aýdyp duran ýalak bolmaýyn. Indi sen maňa aýdyp ber, maşynda näli duýýan özüň içinde? Daşardaky sesleri aýdyp ber maňa, içerdäki sesleri aýdyp ber maňa. I, meselem, çukurdan geçen wagtyň ýa-da ýumşaklygyny zatdan sen özüň gürrüň ber indi maňa Röşen Çünki seniň abzoryň has neme adamlara nemeler bolýar seret indi aýla maşyn aýlan wagtymyz seret gido tez birden aýlaýandyr seret. Beýleki maşynlar ýaly siltelendiňmi? Ýok. Res gaýlandymy görýäň, silkelenýän okdur. Aýdyşyň ýaly gujaklaýar sidenýalar. Sidenýede gujaklaýar seni. Görýäňmi? Başynyň özem meselem kä wagt şuň ýaly eden wagtyň seni bilýäňmi? Şu nämä getiren okdur. Näzir gaty sürüp görkezjek men. Noldan sport modda gitjek özem.

Meselem, Tesla-da duýmadym şo zady. Dodge Charger-da duýmadym şu zady. Ýöne şu maşynda nätdi? Duýdum, duýdum. Ýani içiň patlatdy gerek ýani. Hiç haçan ed alyp bilmedik zadyň şunda birinji gezek resk alandarsyň göni. Ýani şonça wagtdan garaşyp ýören maşynymyz hakykyna şunda çykdy. Bolmasa göz öňüne getirip gör, maşyn näme maşyn diýdim ýa men ýaňyja gaýtdym. Maşyn komfortdyr, lýuksdyr. Ýöne oňa garamazdan maşyn keýpli maşyn o. Gaza basan wagtyň uçýar-ow, muňa seret, men seni ýuwaş gidot, eşwat gidotyn, hä? Näçede? Otuz bäşde gidotyn, seret. Gaza basan wagtyň. Güýji görýäňmi? Aa. Güýj, e, gaza basan wagtyň maşyn duýýar, göni bilbilýär, resk ediberýär saňa. Seret, ýene-de noldan, özem launch kontrol etjek bu gezek. Okey, dowam etýäs. Seret onda. Tormuza basýan birden polny full, soňam gaza basýan. Seret indi. Öňe galýar maşynyň. Indi gitdik seret. Nätdi? Hakykatdan nätdi? Silteledi gowy. Gowy etýä gerek. Daýy täzeden öňün asyl indi öňüni görkez, öňünden hem alyp görkez näle bolýandygyny häzir. Atýanyny, zat etýänini. Seret indi full. Nolda durun. Seret noldan bastym. Öňün öňün galşyny görýäňmi? Gitdik onda, seret. Dawa. Ey, el saklap bolana. Görýäňmi? Aa. Eger de çyndan hem maşyn gerek bolsa, ýagny hem komfort, hem hem sport maşyn gerek boljak bolsa, men bara, ynanaýyň, şu wagta çenli ömrümde süren iň gowy maşynlarymyň biri S-klasdy. Çukura düş. Men sen çukura düş görkezek. Seret ýene-de seret. Bir çukura gitdi. Bilemok çukur nirde çukur bar bolsa mesela da daş düş görkezekde. Ses eşitýän diňe seret. Görýärmi? Tuk tuk tuk etýär. Şu tuk tuk tuk sesini näme bilýärmi? Yani sana şu neme duygu gelýändir bir tuk tuk tuk tuk dogrudanmy aşakdan? Aha. Şu asylda çukurdan geçki dotyň. Ýöne sana şu çukurdan geçeni bildiren ok. Prosta çukurdan geçýäni sana aýdyp otyr. Çünki näme etýär? Öňünden ýaňky diýen şu taýdaky display kameralarym bar-a. Şony e, öňünden habar bolýar. Şoňa görä çykýar-da maşynda tigirler böküp başlaýar. Çukurdan giden wagtda sen çukurdan gideniňi bileňok. Hmm. Görýäňmi nälikdigini? E, maşyny Eý, wopşe keýpdigine düşündüň dämidi näme üçin diýjek bolan. Daşardaky ses aýt sende. E, daşyndan hiç ses ýok. Daşyndan ses gelenok. Maşyn gaza bassaň uçup du. To müňe seret. Näçe çukurlardan geç otyr senden bäri. Görýäňmi? Tuk Aa. tuk tuk tuk. Tak, tak. Maşyn tigirler bok ya diňe. Seret. Sen sana bildiren yoktur yani işler. Doğru değil mi? Aa, oturup barýan baş ýetim. Ne seret yani rul aylayandan. Şun yalı kadar bir maşynda ayla men lök üstünde oturup gördün ha. Şey dip rul aylan vaktin özüne burluktu. Şey yiydik gityan. Men berdaki tutyanını aydamok. Maşynyň özüm gripi var. Şun Aa. yapışan vaktinde Gowy aýlap berýär. Smooth bir hili ýumşajyk alýandyr, dogry dämi? Indi meselem nemede gideli? Modly nemeleri üýtgetjek, režimlerini üýtgetjek. Gelin. Häzir ýaňy sport modda gitdim. Komfortda gitdim. Seret gaza basýan, bulam uçýandyr. Komfortda gidemde muňa serede. Komfort o, komfort. Gördüň näli bolup çukurdan geçdim? Ha. Näli boldy? Eý, duýgy bolmady içeri. Prosta tigriň urulanyny eşitýäň dogry dälmi? Ullugyny görüň, adam ynanmaýarsyňyz o çukuryň ullugyny gören bolsaňyz, tok tok geç gitdi ýöne diňeje we diňeje nämäň sesi gelýär. Tigriň sesi düşenini eşitýäň boldy. Ýöne özüň ýöne hiç hili meselem çukurdadygyňy duýaňok. Indi gitýäs ýene-de. Seret, Indi ekomodda gitýäs. Indi ekomoda men mesela näçe basarym seret, şu gaza seret seret. Indi elim bilen aýagym birlikde deň etjek seret şuňa gitýändir. Soň gitýär. Hmm. Çünki sen ekomod ýoşurdan nem etmäge etmez we mesela näçe gaza basaňda da kan giden okdur. Ýöne bir bad alanda soň muňa seret. Ýani haýsy moda geçsen geçäý. Sport mod maşynyň özünde 463 Horsepower ýani u uly bir zat. Ýedi ýüz togsan ýediden uly bir zat duýduň gerek, aýdaý özüň. Geçen Dodge Charger-e mindik. Dodge Charger geçjek derejede gaty gitýär gerek ýöne. Şol Ha. duýdurýar gerek sen Ha, saňa. ha, Döýdürýär, döýdürýär. De, gelýände-de sport moda soňky gezek. Ýo, indi indi aýdym bilen etýäs. Kim aýdymyň bilen? Sopranoň Hondan aýdym bilen. Hondan diýip.

Görýäňmi? Nätdi? Awtopilot. Men elimi degirmedim. Uzakdan bäri goýdum. Wapşe degiremok. Tormozum öz aldy. Şu wagtam işat degiremok. Hazir prosta ýaşyl ýansyn, ýene de öz dowam etdik. Men işat etmedim. Şu wagtam şonda dowam etdi oturandyr. Ana barlaýas. Hazir barlaýas. Ýöne Soprano, ýaňky Honda-nyň aýdymy bar-a, Soprano. Saňa diýýän, soprano, seň sesiň şo taýda gowy gelişipdir. Saňa diýýändirin. Ups, sorry. Hondan aýdymy biziň ondan mundan sözümize meňzeýändir. Seret, ondan, ondan, ondan bäri diýýär şo taýda. Ýani kabutta şo taýda ondan, ondan mundan diýen ýalykrak bolýar. Şoň üçin sen öz sesiň bilen biziň ondan mundan kanalymyza, podkastymyza öz sesiň bilen bize näme edip beräý, intro edip beräý. Ondan, mundan diýip, ondan, mundan diýip. senden garaşýas. Eger edip berseň begenjek, edip bermeseň hem hiç zyýany ýok. Garaz aýdymyň moşny gitdi S klasda ýarýa. Indi adaptiv cruise control görendirsiň ha. Men täzeden ýa-da basyp goýarjekine seret boldy. Hiç zat etjek dälinde. Prosta men Soprano aýdymyny diňlejek täzeden. Soprano täze aýdymyny gözläli daway. Näme bar? Soprano täze 100 Espiter.

Men hazir bara adamlar degmesem degmedi gidip oturyam yol gutaranok. Şoň üçin diýjek bolýanymda men diýjek bolýan zadym indi men size uje görkezdi görkezmeli zady görkezdim öýtýän. Şoň üçin ýa muny dowam edip oturmagyna gerek ýok indi. Şeý diýip test drive hem gutaraly. Ýani meniň pikirimçe hem hezil aldyňyz, hem aýdym diňledik, hem hem hemme zady gördüňiz. Ýöne men ynanaýyň,

Şu iň gowy pokrişkalary goýup, uçup gidäýse meýle adam bar, ynanaýyň, maşyn ýene-de has köp e, at güýji berýär, tork berýär, muny patlatýar, atlatdyrýar. Meniň tekerlerim gowy däl, sebäbi men maşyny özüm uje neme ýaly goý hökmünde ulanamok men muny. Gündelik durmuşymda ulanan bolsadym, men maşyny gowuja serelerdim. Ýöne bu maşyn arenda maşyny bolany üçin, ýani özüm hem kän ulanmadygyma neme edemok. Käwagt keýpim tutan wagtynda çykyp ulanýan maşyny, ýöne ondan aňary kän bir neme däl. Ine, şeýdip, adamlar, ýene-de bir maşyn obzorymyzyň soňuna geldik. Men size şuny aýdaýyn, maşynyň asyl bahasy başda çykanlarynda ýüz iki müň dollardy. Ýüz iki müň dollar, göz öňüňe oturyp gör. Gymmat maşyn. Bir-iki ýyl garaşýaňyz ýa-da iki-üç ýyl garaşýaňyz, maşynyň bahasy göni kyrk ýedi, elli müň dollara düşýär. Gater we çat maşynyň bahasy ýitirýändir. Şoň üçin men size berjek maslahatym şul, maşynyň dört-bäş ýyl ýa-da bäş-alty ýyl bilemok, üç-dört ýyl garaşyp, özüniň bahasyny öldürmegine garaşyň-da, alyň, soň şondan soň şu maşyn sürmäge degýän maşyndyr. Ýani men bolan bolsadym siziň ýeriňizde alartym. Etdimem zaten. Indi diýjek bolýanym, ýani kyrk müň, elli müň dollara, elli müň dollar däldi, ýöne otuz-kyrk müň dollara alanyňyza degýär, bäş-alty ýyl garaşyp, tapyp bolýar, auksionlardan, zatlardan alýaňyz şular ýaly maşynlary, soň hem komfort alýaňyz, hem sport alýaňyz. Ikisinem birden garyşdyrýaňyz, hem söýgüliňiz bolýar. Ýokmy söýgüliňiz? Mende mesem şu maşyn bar, häzirem söýgülim ýok. Diýmek onda problema ýene-de sizde, maşynda-da. Indi Konkursyň adalatly bolmasy üçin elimden gelen zady etdim adamlar. Öňünden meselem pikirlenip-de şul, äý şu adamlaryň kellesine gelmejek maşyny edeýin zat diýip oňýal pikirim bolmady. Kim utsa, Maňlaýynda babasy alsyn diýdim. S-Klass, özüňizem görýäňiz adamlar, S bäş ýüz altmyş iki müň on sekizinji ýyl, ýagny her kimiň ýagny pikirlenip biljek bir maşyny bolmasa-da, ýöne ýagny tapyp bolmaýan bir maşyn däl-dä, men size gidip bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllardan başlap şuň ýalyk maşynlary elämok ýa-da adamlaryň bilmeýän maşyny däl. Obyçny bir maşyn aldym, özümde bolan maşyny aldym, meni yzarlaýan adamlar bilip bilýärdi. Onam nädip men size dokazat edip bilýän, ine mende maşynyň registrasiýasy bar. Görkezeýin, gel. Ine gowja seretdir, görkezdir. Seret, maşyn iki müň on sekiz Mercedes S-Class sedan. Bu zatlaryny görkezip oturmaga gerek ýok. Nomeri zadla eýleň passenger. Ine. Owneri diýýär, registered owner görkez. Baýramgeldiýew Nawruz. Düşündirip bilýän dagam adam bar. Ýani, ynanyň, men, ýani, içimden şul, äý, şul utmasyn, şular ýaly bolmasyn diýip, oň ýaly zat eden däldirin. Garaş, şeýdip, bu bölümem jemläli. Neme, Gowy, gyzykly biram neme bölüm bolandyr diýip umyt etýän, hereketli bölüm bolandyr diýip umyt etýän. Maşyny halandyrsyňyz, halaman bolan bolup bilersiňiz, ýöne adamlar meniň şu işi dowam etmegim üçin sizden laýklara, podpiskalara, subscribe etmegiňize garaşýan, obene bolmagyňyza, kommentariýa köpräjik goýuň, men bileýin ýani görýändigiňizi. Şoň üçin meselem geçenki wideomyz köp wideo neme bolmady, iki müňe-de ýetmedi bilýäňmi Röwşen? Gaty erbet neme boldum, disappointment bol boldum, razoçarovaniýa boldy. Çünki men, dogrymy aýdaýyn, men şol sanlary görüp, bir hili begenýän-dä, on müňe ýetse, bäş müňe ýetse. Siz şonuň üçin wideony alyň, paýlaşyň, başgalar görsün, gyzykly bolýandyr, gowja kontent çykarjak bolýan adamlar elinden geldigiçe sizem meni goldamagyňyzy haýyş etýän. Indiki gezek näme maşyn göresiňiz gelýän bolsa, ýene ýazyň, ine diýşim ýaly, seret, öýüň öňünde Corvette bar, gerek bolsa, isleseňiz Corvette sürüp bilýän. Özem üsti açylýanmy ýok üsti açylýan däl. Ana aňyrkyň üsti açylýar Jaguar XJS bar. Ýa-da has maňa Jaguaryň täze görnüşi gerek diýseňiz aňyrda Jaguar F-Pace iki müň ýigrimi iki bar. Şoň üçin tapawudy ýok adamlar. Ýagny isläniniz ýalyk edip bileris. Siz maňa şu maşyn gerek diýýäňiz, men diýýän-ä maşynda limit goýmaň, islän maşynyňyzy edip berip bilýän. Şoň üçin ýöne siziň goldawyňyza garaşýan adamlar gaýrat ediň laýk, popiska, subscriber ediň, neme ediň adamlara paýlaşyň. Görüşýänçäk siz bilen ýene-de.